mogaetso nako e le gorogile gape re boa re kopana gape mo thulaganyong ya rona ya metshameko sekhutlwana sa metshameko mo konka online mo ka ga le re buisanang jalo le ba ba dirang sentle mo metshamekong mo maphateng a metshameko e e farologaneng gompieno re na le moyeng gape mo letsatsing la gompieno mme um Ke motshameko mongwe o sa o tlwaela mme ra o itse otlhe um ra o itse rotlhe motshameko o re godile re o itse um motshameko mme ke na le lebogang ra bokopelwa um ke ene ke na le ene mo studiong gompieno mme ga ke tsamaye ke le nosi ka gale ke na le jalo um oarabile gaborone yo re tlileng go tsamaisa tiro e lene arabe oj ke ke go dumedise ke dumedise lebza o tlhalositse gore gompieno tota re fetotse selebo re batho ba di summersault oj re mo metshamekong ke a solofela metshameko e thata e diriwa ko di-olympicing ne e teng ko di-olympicing e teng ko di-olympicing mme ke motshameko o re godileng re o tshameka ke gompieno re tle go buisana jalo ka motshameko wa di-gymnastics mme re na le lebza ke ene moitseanape um ga jaana ebile le ene o nnile le seabe mo go tshamekeng go nna le seabe mo metshamekong lebza re go amogetse mo konka online konka online tla ke tseye tšhono ke dumedise ke dumedise le ba ba ko gae ba ba shebileng Mme, ke re ke itumetse go nna le lona gompieno. Lebza ke mang?
Lebza o tswa kae? Eh pele ga re tsena mo dikganyeng tse dintsi gore o moshimane wa kae? Eh ke a bona setse o le mosha gore o tlhaga kae, o goletse kae? Eh pele ga re tsena mo mererong ya ya se o se dirang. Eh bona eh Lebogang Ramogopelo ke mosimane wa ko eh ke goletse ko Ramatlaba. Okay. Sentletse eh Bonnyane ba ka botlhe ha ke tla ke gola ke goletse ke le mosimane wa ko Ramatlabama. Ke ile primary school ko Mmiga Primary School ko Ramatlabama, grade one until grade three. Kgabaganya seporo. Ke kgabaganya seporo. Ke kgabaga ke tswa ke tswa teng mo Borareng. Okay. Batsadi ba ka ne ba bereka mo Border Post. Okay.
So ne ke tlola seporo sele ke ya Mmiga. Until grade three, they remove Ella Denvidi. Okay.
But
before remove Ella Denvidi, eh, ke simolotse eh, motshameko wa ka wa gymnastics eh, ke le mo grade two. Eh, my parents, one of my parents, my dad, una uh, a movela ko TTA, a bereka ko TTA. So a bereka ko TTA, a ba re no, ke tsaya bana ke ba tlisa sekolong ka. Okay. so a re tlisa sekolo mo ipileng so from ipileng cause na chase ka bo five mm. ba re no man a ba nkemele mo mmabana okay motshameko wa mmabana o bo simolotse la so ka 1996 so wena o godile tse tsa bolo tse bo bolo bo di-street fights go na le di-street fights bo wena bo tlhopha gymnastics eh nna ke ya gore gymnastics e ntlhophile

and we I was still young and ke na le 8 ga ke simolola go mmaba mm-hmm. so 1996 ever since ke tsene ka kgoro ya mmaba ka nako eo ga se o bo o tswela ya rabi
yaanong ga o simolola a ya gore kgona go ka gopola tsatsi la ntlha o tsena ko mabana ka no tlhalosa ke tsaya gore ne go na le metshameko e mengwe ka nagana fela go ne go na le karate ke tsona ba yang fo piano Ka ka tlhalosa gore gymnastics go tlhophile a no go na le batho ba no fitlhela ba ikatisa le gore o itse mo ga o simolola di tshwanelo go gymnastics sa ntlha se se tla mo tlhapong ya ka ke moleba ke gore ha nka robega mm. ya go dira jang ka wa ka mokotla
no ya ya ka go bila ke tsena ka kgoro ya mmabana the first thing se ke se bone ke bana ba thabo ebile tlhamo intlhekele ne se ne se chili ya ka o itletse ne le blue mm-hmm. so a ke tsena la ntlha ke bona bana ba thambola i knew it from that day gore a ah, karate ke eletsene go ne go na le artistic gymnastics mm. go diriwa bo di-bar bo di-high bar bo di-floor e ya mo di-olympic re tlhole re bona thata-thata mo di-olympic e nang le batho ba swinga ba yeah.
that e le teng o mma bana ke simolola but

o e leng gore o ka mo leboga gore mare if it was not because of this man eh nka be ke se mo ke leng teng eh, coach ya ka ya ntlha ntlha ke santsane ke gopola ke le eh, sparks re bitsa coach sparks okay eh ene ke ena ntshimolotseng ko ntlheng ke le mo tlase ya re from 1996 o ncoachitse two about two years okay 96 and 97 90 ya 96 le 97 ke le ko go sparks mm. eh, tshwanetse tshwanetse ke ke ke tse tshono le nna ke mo ke mo leboge go sign se kae mm. eh, gymnastics mostly the basic if you don't have proper basics you don't have proper development it's, it's very difficult for gymnast to progress okay so o dirile o di ka nna o dirile le ba bangwe ba ne re le mo tlelaseng e one o dirile tiro e leng gore tshwanetse re ya kgole pele ga rabia tsena ke ke batla go itse fela ga ise go tsamaye go nne le mo o kile o awa tla ke e be stray ke e be yalo eh kgotsa o wele gantsinyana kgotsa o simolotse fela wa boa go itlhela o le mo o leng mo temo ka gore ke lebeletse ke lebeletse mokgolo e dirang ka gone tumbling ya lone go na le kgonagalo tse dintsi tsa gore motho a ka wa fale
bona eh, tumbling Mmereko wa Thabuling ke go wa. Okay, all the time. You, you have to fall. Uh, you know, the, the reason gape ke e ratang thata ke gore uh, most people ba ba dirang ba ba dirang Thabuling. Mm. The more ba wang ka teng, the way ba wang ka teng, they always stand up. Yeah. And try it again. Mm. And e, e ruta thata ka le ka botshelo. Yeah, ne. That's that's why ke rata sports thata because bana ba rona ba wa eh, ke boile thata nna ke a rongwana mm. boile thata but always had to stand up the same move on tirile on tigile wa go dira ga go emela gape mona ga se mona ga we mona wa se ka ba ya go dira gape and and you know eh it's e go ruta gape le botshelo mm. botshelo bontsi ya mm. dula o wa tswanne o emelele
mm. ha o se tlhalositse gore ga o tsena ko mmabana coach sparks a ba go tsaya go tlisa matsogong a gage kgaisano tsa ntlha first competitions tseo se tseileng karolo mo go tsone le gore a ke itse o santse ka gopola gore o simolotse teng mo mmabana kgotsa ne ka tswalang bo mmabana le urutsi mmabana tau um Ke nagana di-competition tsaka tsa ntlha, di-competition tse ne ke di bona tsa ntlha I think what made me more interested in the sport ke our first generation of tumblers ke bua ka bo bo tse kompotsi yeah ke bua ka bo Jack Jackonia Sepamore bua ka bo Ion van Zyl eh bo bo Thato Morubane mm. eh those ke ke batho ba e leng gore made it possible for us to dream mm. le gore re batla go ipona re compete mo di eh you know ko mabana we always had the culture gore national is is is like international was the benchmark yeah international participation ko mmabana was the benchmark so mm. ha ke nna ke because my first two years ne ke tlhole ke ntse ke sheba botse go ba ba computer ba qualifier ba tswa ka country ba tswa ka country ba di watch and you know i would always ke dule go di standing and i would watch the training session tsa botse go bothato and, and i would be more inspired from Eh, le nna i want to be part of the competition team batla ke bona ke computer kae ke ye kae ke ye kae so ke bone batho ba ne ba re ba ba isimolotseng ko ntlheng ebile ba re motivatile ebile they, they actually they birth the sports ya thamo yeah. and then rona we just had to come in and continue the legacy e ba itlogetseng because tiro e ba e dirileng bua nnete ke tiro e leng gore um tshwanetse re ko morago re go re ba kgola ke itse gore re ka dira eng mm. you have to bring them re ba re you know what the legacy that you left mo mmabane it is there because of you of you mm, yeah. you know and ke nagana gore ga re dire yalo thata mo gae go ba pitsa re ba re ba leboga ke utlwile gore benchmark ya lone ne le international eh, mo gae e sharp le tla computer but le batla go ala the first time ga ke tse o palame ko lanseria gore ko overtambo o tswa ka country ne le leng

Eh, ebile re simolotse ba re emisitse ko london for two days yeah so re re re connectile ko london yeah so re tsile mo south africa be re re london be re dula two days ko london and eh, then the next day ka re after two days ka re ya ah, denmark for competition rabi wa bona bolo ya gago ya go diega ana bolo ya go dia motho yo re tsweletse re na le lebza re bua jalo ka motshameko wa di-gymnastics ga jaana o tsweletse o ruta le ba bannye eh, metshameko e mme o re bolelela ka leeto la gagwe tota gore le tsamaile ka tseleng tseng jang ke batla o mpolelele go na le o setse na le di-medal tse kae o setse na le di-accolades tse kae mo gymnasticing

You know, we have so many comedies tse di leng gore di a direga mo jareng before our nationals. Our nationals usually ke ka bo September, October. Mm. Then our internationals ke bo November, December. So during the year, tseo tseo yeah, di di important mare the national championship. Ke tsone tse. Ke mo re reng yeah, I'm a national mm. champion. So I can mm. counter tsa I have I became a national champion eight times.

ba re ke mamfano bo wa laza mm. o ile di-olympic in there after ba tla go tsamaya yanong ya di-junior world championships mm. ah, okay no ke a e tlhaloganya yanong um ga jaana motho a ka re o dirang eh, lebza o tshwaragane le eng se se kalo kala ga jaana eh, ga jaana ke mokatisi okay eh, ga jaana ke mokatisi i had to ne ke tshwanetse e le gore i had to give back yeah you know because

to be a coach for nna was a natural transition so ne so se e leng gore ke se naganile thata ke re you know what eh because no yana ke ke na le coach ga go sala di coach mm. one ke setse ke le one so what do i do then from 2009 i became i, I became a coach teng go ithutetseng teng ithutetseng teng go mabana okay eh, ke volunteerile for two for some time i volunteered 2009

in France. Oh, but, but I had under me mm. from 2010. From 2010, I had, an, I, had an, I had a national team from 2010 throughout my until today.
go na le mosimane o monnye yana o kile ka bereka le rrage um ke berekile le rrage ko community radio ke berekile le rrage ko mo mo e sebising um ke ameditse

eh, ke na le bogoitsone khumalo le ene to be very well ke na le the babies eh, ke na le kago le teane eh, i have eh, la rona gomen ke na le eh, ke ba basetsana bao ke na le two girls Okay. yeah, two Mm.
girls Eh, if you feel follow me on my tiktok you will see You'll see, yane and then ke na le o mongwe ba re ke kgosi kgosi Thibela. eight nine years but they in level nine Yeah. So they are the future. Uh, they, are, they are the future. They, those are the ones that we, we have to really support ba tsa dintsi ya mo mo mo mo baneng ba bone mo ba ba manokeng ba tla ba tla go ba lebelela rona rona rona fa re gola wa itse ne ke tshameka bolo ne Oledi a ka o tlhokafetse a utlwela ga ke tshameka bolo ga se a ba tsamaya le ka letsatsi le le one so ke batla go itse ke batla go itse ke batla go itse uh, batsadi ba bana ba gana gone jaanong ba dirang ba tla go na le dilo ka gore ra pala go a metshamekong ya bana eh o se o fetsa go bua so se se ne ke bolelela mongwe le nna last year you know di-parents tsaka ba tlile competition e one

Yeah, ne? And then, but, and, but they, uh, yeah, but encourage or they have to, because we had a team of 24 from Mabana for the national. Mm. Mabana Yaro, from Mabana Mafike.
Okay. Because uh, now you coach Mabana Mafike. Mm. And then they did Mabana team. I think in total we were 44. Okay.
so so ba ba tla ba ba ba ba khona ba simolola go bona gore re ya kae ba bona gore vision mm. and they still you know uh, we santse re le ka go ba encourage gore mm-hmm. and then i think uh, my ke ne ke re ke tla mo mo the the the crop ya di gymnastic e nang le yone mostly re bolailwe ke ke ke phirotswele ya covid yeah you know that that that the period ya covid it, it took a lot of Yes, it's a training from crop pele ke na lo. So yeah. I lost I lost uh, all my seniors left because we were supposed to have a senior team. Go Gaufeng, we mm. interview Gaufeng. Ke na le Gaufeng, ke na le junior, ke na le Thato Joe and uh, COVID after COVID I lost two seniors. Ke be re ne le senior team before. Okay. If if we had that time, ke be re ne le senior team. But after that COVID I couldn't get them back. so I had to go jaanong ke simolole gape ko ntlheng so go yana we are still at the build, uh, build stage sa tsena re le ko tlase tlase o na le foundation ya lona e na le relationship le dikolo or batsadi ke bone ba yang fela kgotsa wena o na le go tswa ya ko dikolong wa go bona gore gongwe ba ba na le interest o bue le bone kgotsa wa bona ba tsena fela mo monyako gore nna ke tle go kwadisa ngwana ke batla a tsene mo di-gymnasticseng yeah you know mma bana e Tumbling e ke something se e leng gore nou yana as we speak, a lot of parents ba batla bana ba bone ba se dira. So you would find gore ka January ha ke bula, I'm already full. Okay. January, every January ha ke bula fela, I'm already full. Because go na le interest ya le sports. Go na le interest ya ya gymnastics, ene ke batla gore nna my my my goal nou yana ke go e bona e le mo dikolong.

and then e be re simolola re ba developa where talent you can see it e tsena ka kgolo gore this one is very talented mm. and then from there you can just i mean it takes one two years to have a, a, a high level uh, gymnast mm. if if they if they have the right talent okay ntse utlwa bua ka ka di level and o buile gore ceiling ya di junior ke level 9 le le ba categorizer le ba baya gore itse gore Rabi mo level four, OJ ke level seven. Le di-marking ha re ya ka ntse o tlhalosa gore ha ne re bua ka re simolola thulaganyo o tlo tlhalosa gore o ile kae o ile kae o ile kae benchmark go lebelelwa eng ya go tlhophiwa gore wa tiro wa tsamaya wa singapore katlego wa tsamaya wa taipei go tlhophiwa you know rona we are very lucky gore na le eh, national federation e leng gore is very involved

Ke batla go boela mo ntlheng ya bagolo ke na le go ba lebelela fa ba ya gym ba tla go raya ba re ke batla summer body wa bona bo rabi dihanka ba tla go naya dihanka makgarebe gantsi ba batla summer body o dira ka bana. o laola jang go jaga bana ka gore bana ke batho ba ba ratelwang ke mmele ka bonako ene ga ke dinagane gore tumbling ina le e, e, e, e, e go batla o na le mmele so o le laola yang diet ya bana
very first of all it's a point very important uh, you know uh, throughout my coaching career i've never had a problem with weight yeah and i see ke nne mo positioning ya gore i have to tell a child gore

they just come in and then walk. Mm. It's a very high intensity program. Yeah. So for two hours, they are working. Yeah. So they need all the nutrients, all the so ga gona nako e le ya gore ba ka flopa ka dijo jaaka mogola ka dula five days a ra ke da mara ba a ja dilo tse di sa siameng kgotsa ba nwa bojalwa yeah, you see. Yeah. So, so how Basheba Bodle, if, if you can see them now, they're very strong. Yeah. Uh, bana chance our they can say, ish, kya ho, kya ho, ina witi somewhere.

Then I have my, my high performance from half past four to half past seven. Okay.
Na le sengwe rabi? Yaanong eh bo ka gore o itse gore ga o le motho e leng gore wa gaisana tota ebile o rata metshameko re bua ka tlhamboleng ba tle ba ba fekolela ke tle ke ntse ke utlwa deo e tlhalosang ka teng ke kgona gore le ya ka o jeke ntse a bua mo tsa mo go ba re ba kgwela dinao bone ra itse go la go na le under seventeen go na le fifty Kgona go lora gore a ke fetsa session ke batla go tsamaya ke batla go bona bo OJ because my dream ke batla go tshameka ko ko festing competition between bone because ya ka ntse tlhalosa go ya bo di-national ba tlhophiwa and heartbreak yo sa ntse o kgona gore a tsena go A balla. ya se tlhole ke ya ko nna ke a tlhophiwa kwa France Eh, yeah, you know, eh, di- di-challenge tse di jalo di teng. Eh, like,

the parents are not supportive le sekolo ba change school change sekolo ke diversity uh, they want money for eng they you know they start to experiment that's where i lose most of my seniors but the junior year from from where i get them until 18 19 i've never lost the junior. so ke batla mpolelela e kile wa re o ntse o dutse fela so o bo kopana le o kile o mosomotseng a le 10 years a ke ra le 10 years

uh, they have to be reaching the required uh, mark to qualify by then. registration e fongwa go tlang e ba teng kgotsa eh, ba ba batlang go tla go joina eh, um, I'm, I'm January, I think we will open for new registration. Okay. So how about our register? Batla teng go lona gore go na le ba ya ka mafaratlhatlha kgotsa? Eh, no, batla go mmabana.
O oh, batla go mmabana.
Because I mean, no yana we we we have to take them through the assessment period so ra ba assessa pele ha batla we go ra ba assessa re bona gore level ya bone e mo kae and then after the assessment then we'll tell the parents gore ngwana wa pasa you can register them and then we, we take it from there so ha dikolo di bula fela january uh, that's when we'll do the assessment
motho ke yone mokgwa o re fitlhang kwa bokhutlhong jwa thulaganyo ya letsatsi la gompieno um ke a solofela gape mo nakong e tlayang solofetse le fa e le gore o na le ngwana o rata gore a ka ya go thambola ya dijamna mo utlwile lebza gore le ka tla jalo ko mma bana le tle go ka batlela bana ba lona diphatla ke garela ka tsela e ntseng jalo motho etsho ke lebza ga mmogo le ra b o atile jacobs ra re two